Күндү доҕоттор! Уонна оһоҕол. Ким ааҕар, ол элбэх билиилээх. Биһиги бүгүн Мас тоҕо үүнэрий диэн оҕолорго анаан суруйбут кинигэм туһунан кэпсэтиэхпит. Бу кинигэ хас биирдии кэпсээнэ оҕону туохха эрэ үөрэтэр, иитэр аналлаах. Холобур, бу силиһэ суох мас үүммэт диэн кэпсээн туһунан биһиги бүгүн кэпсэтиэхпит. Дьэ, бу кэпсээҥҥэ Айсен диэн оҕо туһунан кэпсэнэр. Бу оҕо олус күүстээх буолуон баҕарар уонна ийэтэ кэпсээбит остуоруйатын саныыр. Бу остуоруйа туһунан билигин биһиэхэ Володя кэпсиэҕэ. Володя, туох туһунан остуоруйаный? Бил авай биирдэ биир оһообут уонна кини күүстээх буолан бааһабал уонна кини көрсүбүт эмээхсини уонна эмээхсин Ууну ууну биэрбит уонна уонна диэбит эмээхсин бу уу борстой уу буотах ити уу аптаах ити бууну истэхнэ күүстээх бааргын Өчүөйэ оҥордоххуна өссө күүстээх буолуҥ, онтон куһаҕаны оҥордоххуна кыыһыҥ сүтэн хаалыа сөп. Онтон уол тугу гыммытый? Үчүгэй оҥорбут да? Уол оҥорботох, эһэни бу

Уонна Дьиил оонньоол мастарбын иһдьэ биэрэрэ уонна аһуһум атаҕын эрэйдэ тааска уонна диир ону илдьэн биэрэр дуу уол илдьэн биэрбэт тоҕо илдьэн биэрбэтий кыыһа сүтэн хаалбыт кыыһын мээнэ мээнэ бараабыт Туһалааҕы оҥорботох. Туһалааҕы оҥорботох. Онно дьэ кини эмээхсин эппитин өйдөөбүт ту? Өйдөөбүт. Бу остуоруйа туохха үөрэтэр эбитий оччоҕуна? Киһи киһи үлэлиэхтээх. Сөп. Уонна тугу гыныахтаах эбит? Аптаах ууну иһэн күүстээх буолар эбиккин дуо? Уол ити аптаах ууну иһэргин Истэххинэ, Остуоруйуга ити ол аата бостуоруйа элбэхтик эрчилиннэххинэ уонна үлэлээтэххинэ күүстээх буолаҕын диэн үөрэтэр эбиттии Володя. Оҕолор эһиги бу остуоруйаны аахтаххытына олус элбэх сахалыы э, тыллары билиэххит ди Володя. Холобур, өһүө диэн тылы биллибит ди. Бу туох тыл эбитий? Дьэ өһүө диэн тыл. Дьиэ үрдүн сүгэн турар сис мас эбитти. Онтон тыатааҕы диэн туох эбитий буолуо дэ? Эһэ. Эһэ. Тыатааҕы диэн эһэ. Бу сахалар харыстааннар кинини тыатааҕы диэн ааттыыллар, ытыктааннар. Хоһуун диэн хорсун, хоодуот киһи ааттанар дии. Бу тыл түүр тылыттан киирбит эбит. хошун диэн войско диэн өйдөбүллээх. Бу курдук оҥорон оҕоҕо бу тылы үөрэтэригэр туһалаах гына элбэхтик дьарыктыахха сөп эбит. Биир өттүгэр бу ну, сахалыы быһаарыытын уонна өссө биир өттүгэ нучалыы онтон биир өттүгэ сахалыы быһаарыытын диэн итинник оҥоҕун Оннук оҥордоххо ордук туһалаах. Уонна биһи тугу тугу туһанаабытый Володя? Уонна биһиги буонну туһанабыт. Бу тылдьыт диэн ааттанарбыт. Сахалыы. Нуччалыыта словарь. Словарь. Биһиги тылдьыты элбэхтик туһанабыт дии Володя. Аны бу ойуулаах тылдьыт диэн баар дии. Бу манна ойуулан ойуулаан бу туох буолара суруллар. Холобур, өһүөбүт бу үөһээ бу турар, балаҕаммыт сис маһа. Олус элбэх сахалыы тылы биллибиттии буолуо дэ. Оннук. Төрөөбүт төрүт тылгын төһө таптыыргынан ой дуораана буолан өлбөт үөлэниэҥ диэн саха норуотун бэйиэтэ Семен Петрович Данилов эппиттээҕэ. Билигин эһиги Бэрдьигэстээх Захаровтар диэн ааҕарга холобур буолар ыал Бу кини хоһоонун кэс тыл диэн хоһоонун уус-ураннык ааҕан иһитиннэрэллэрин көрүөххүт. Онтон Семен Данилов «Ферма кыргыттара» диэн олус биллибит ырыата хайдах уруллубутун туһунан Василий Тимофеев диэн эдэр суруйааччы кэпсиирин көрүөххүт. Улахан наһаа туһалаах Бу хоһоон ааптарыга үөрэтиигэ бу бэйэ холобура хаамай наада уонна бу ийэбит, аҕабыт хоһоон ааҕан, ааҕан, ааҕан сиэннэригэр кэллэ, оҕолоругар кэллэ, онтон сиэннэрэ эмиэ ааҕа сылдьаллара көрүөххэ-истиэххэ наһаа үчүгэй. Сөп. Уонна то түмүктээн эттэхпинэ, бу төрөөбүт ийэ тылбытын, сахабыт тылын оҕолор Кыра сааспытыттан олох үөрэппиппит наһаа үчүгэй. Элбэҕи-билэҕит эһиги үөрэхтээх дьоҥҥут бу кыргыттарым, кыыһым, уолум иккиэн учууталларгыт элбэх кинигэни ааҕан, элбэх хоһоону ааҕан, маннык үөрэхтээх дьон буоллугут. Онтон билигин сиэннэр эһиги Артемнаах, Серёза, Антон, билигин эһиги аны Элбэх кинигэни ааҕыаххытын наада. Сэмэн Данилов, Кэс тыл. Алааскар эн мас үүннэрэн хааллардаххына, хас саас аайы сэбирдэх буолан тыллыан, күнүн, сирин таптаан ыллаабыт буоллаххына, күн аайы күнү кытта эн чиллиэн. Ийэ дойдугар тугу, ханныгы дьайаргынан Кырыыска да туруон, ырыаҕа далланыан, төрөөбүт төрүт тылгын төһө билэргинэн ой дуораана буолан өлбөт үйэлэниэҥ. Өбүгэлэргин кириэстээбит эбит буоллаххына, кэлэр кэнчээри ыччаккар кэрэтик ахтыллыаҥ. Бар дьонуҥ туһугар олорбут эбит буоллаххына, бар дьонуҥ кэхтибэт кэс тылыгар дуораһыйыаҥ. Кус, холкуос сопхуос кэмнэригэр бу сиргэ хайылык баар этэ үскүлүө диэн бу иһиргэ кэлэн турабыт ол хайылыкка бэйэтин кэмигэр эмиэттэн хайын холкуос холкуос сүөһүлэрин таһааран хайыылар этэ көрөллөр этэ ону бу бэдьистээхтиир ол төрдө Хайын буолуу арааскыта Хэмэн Данилов бу хайылыкка олордоҕуна, суох кэпсээн быһыытынан бу олордоҕуна биэс ыанньык кыыс ынахтарын ыан баран таххан кэлэллэр. Ол таххан кэлбиттэрин кэннэ таххан кэлэллэригэр бу иэйии кирбит буолуохтаах бу кыргыттары көрөн баран ол ол кэнниттэн кини хоһоон суруйар фирма кыргыттара диэн. Бу үскүлүө ол туоҕа бу дойду ити ырыаҕа кэпсэнэн суруллан билигин Хаха Хаҥалаҕа барыта билэр ырыата буола сылдьар. Күндү доҕоттор, эһиги бүгүн ааҕыы туһунан олус элбэҕи билбиккит буолуо диэн эрэнэбит. Оҕолоргутун кытары күндү төрөппүттэр элбэхтик дьарыктаныҥ, кэпсэтиҥ, тылдьыты туһаныҥ,